Tete ɛyɛ bi afɔ ɔdoma nkoma nyankopɔn katakyie bɛrima ɛna ehuna san yɛda wase san sɛ wo ne wɔ sisire kwabrafo wɔ pie wɔ kwayɛ beturo mu odwan ba ho sɔn a wɔfa ne ho adie mepɛm akyerɛ yesu kristo a wɔde ne nkwa to hɔ ma yɛmfa ahodie asedanka papa no Ɔbammɔ ne nhwɛso pa a ɔde bɔ yɛn na ɔhwɛ yɛn soɔ. Megye di yie wɔ ne mu sɛ n'adom nti wɔ ho yɛ. Fa w'aso fɛm me kakra na yɛnni nkɔmmɔ wɔ Lawson TV ha. Osomfo Manasi the World Changer na me ne wo redi nkɔmmɔ yi. Asɛm bi baa Ghana ha, na me na mede asɛm no bɛtoo dwa. Mɛka kyerɛ Ghanafoɔ ɔsɔfoɔ bi a yɛde efunu kɔsii n'asɔre. Ɔsɔfoɔ no wɔ Kumase, Kenya ase. Na mekaeɛ kaa sɛ ɛyɛ kwakubɔfoɔ na ɛde efunu no kɔsii ɔsɔfoɔ no asɔre. Ɔsɔfoɔ no yɛfrɛ no Major wɔ Kumasi, ne din no no. Baa me deɛ menim sɛ yɛfrɛ no Gabriel. Nti din a ne yɛ nyinaa de frɛ no ano no. Na deɛ ɛteɛ nie, wɔberɛ a mede asɛm no bɛto abɔnten no, baabi a wɔn na ɛwɔ sɛ nka meka no koraa no, mantumi anka, yɛkataa ma no so twaa ma no so, ɛti mantumi anka. Na asɛm yi baeɛ no, obi wɔ hɔ a na wabɛtena ase na watwerɛ comment na wadi w'atɛm sɛ ma na asi boa ɔyɛ ɔtorofoɔ onim deɛ wɔka ɛyɛ asɛm na wɔde to kwakubɔfoɔ so ka ne kum yɛgye wɔ kwakuo no ankasa anum ɔsɔfoɔ no a yɛde efunu no kɔsii n'asɔre no wakasa ɔsɔfoɔ no abɛkasa na ɔyɛ obi a menim no na ɔno nso bɛkyerɛ wo ama woahu sɛ ɔnim me ɛna me nso menim no ɛnti nyɛ obi ɔte afikyire asɛm na meka o ɛna ɛnyɛ obi a menim no ɛna meka no asɔre dɛm asɛm me adeɛ a menni ho evidence Adeɛ a menni ho evidence me memmie m'ano nka bi da ɔsɔfoɔ no bɛkasa na ɔbadwemma tie ne nsɛm a wɔreka no a wato n'anom tu awie sɛ ɔno koraa mpo nim no kwakubɔfoɔ no ankasa ne ho nipa a ɔne wɔn yɛɛ saa adeɛ no atwa wɔn ho asan bɛka kyerɛ ɔno sɔfoɔ no sɛ ɛyɛ wo kwaku bɔfoɔ na ade efunu ebesii n'asɔre just because na ɛdɔm egu n'asɔre ɛkyɛn wo ɛna wofa hɔ da bi yaa na hwɛ maame ka asɛm kyerɛ saa sɔfoɔ yi a ɔba abɛkasa yi bishop a na ɔdi kwaku bɔfoɔ akyerɛ fɛn sɛ bishop no moma memmie mu kii mebie mu kii ansa na mama watie sɔfo no anim asɛm Bishop yi a na wɔfrɛ no Bishop yi a Bishop Rock a ɔdi Kwaku Bɔfoɔ akyi a wapam no yi. Hɛ, saa secret no koraa ɛbɛba. Saa Bishop Rock no, na ɔne Major yi a sɔfo yi a wɔreba abɛkasa yi abɛkɔmfɛme yɛde funu kɔsii n'asɔre no, na ɔne Bishop Rock na ɛyɛ adwuma. Enti no, na Kwaku Bɔfoɔ sɔre a ɔkɔ hɔnom. kɔtena sɔfo no akyi hwɛ asɔre a ɔreyɛ. Na saa mɛdwo yi a ɔbɛkasa yi, ne din no no, ɛnyɛ sɛ ebi a ɔyɛ mɛdwo sɛ ba ne din a ɔde too ne ho so no ɛna mebɔ. Saa ɔsɔfo a ɛde funu kɔsii n'asɔre yi, wɔyɛ obi a n'adom akyɛdeɛ baako paa yɛ nnwomtoɔ. Sɛ first pa no kɔ prophet foɔ no asɔre a odiifoɔ bi to nnwom na wɔdi asa na ɔto nnwom na wɔsa no ɛyɛ saa bɔɛ no na ɛde saa adeɛ no baeɛ nti ne hɔ na kwaku bɔfoɔ kɔ suaeɛ a ɔfɔɔ so ara da ne ho nnwontoni by force a ɔno deɛ ɔde ne deɛ no ɔwiwiwi a na ɔde ayɛ atopabuo no ɛwɔ asɔre dɛm hɔ na ɔmo gyimi saa asɔfo wɔ hɔ na ɔkɔsuaa saa adeɛ no enti me menim gabriel menim no ɛna menim ɛɛ eh, asɔre a na ɔyɛ a na me ɔfiri hɔ a me so mekɔyɛ sɔfo wɔ hɔ enti na ɔyɛ adamfoɔ na adeɛ a ɔyɛ ɛkɔɔ soɔ no no koraa yɛ ne nwanwa sɛ ma na asi ti mu hunu sɛ ɛyɛ wo kwakubɔfoɔ na adeɛ funu no ɛkɔsii mɛdwa asɔre dɛm Nano mahu sɛ ɔbɔfoɔ aba abɛkasa a ɔyɛ interview na interview no kora ɔyɛɛyɛ no ɔtwi no kɔ yɛ me ne na meyɛ no interview na ɛwie no yɛtwa obi adeɛ na yɛde ne deɛ to mu na ne pagefoɔ faeɛ na ɛkɔyɛ sɛ ɔno nkoa na yɛ interview no daabi da ɛyɛ ɔtwi no kɔ na ɛyɛ interview no me na ɔdii kan me ma no asi wɔ changer ɛna ɔtwi no kɔ dii kan interview me concerning audios ne nsɛm a bɛtɔ abɔnten no Ɔne me wieɛ no on the same program and on the, on the same platform ɛna ɔtwi no kɔfrɛ Kwaku Bɔfoɔ nso ɛna ɔne no ɛka ɛyɛ interview. Na Kwaku Bɔfoɔ interview no mu no ɔkɔkɔ rezi asɛm wei de baa sɛ mmerɛ bi koraa no ma na asi bɛka sɛ ɛbɛka too ne so sɛ ɔde funu akɔsi Ɔsɔfoɔ bi asɔre wɔ Kumase a yɛfrɛ no Major. Na hwɛ, ewiase wɔ ho, ewiase. Ghana a yɛte mu no, nokorɛ ankasa na ɛnyɛ adwuma wɔ ɔman no mu. San sɛ sɛ nokorɛ yɛ adwuma wɔ ɔman no mu a, emu nimdifoɔ ne mmadwemma mmisa yɛn ho sɛ, bɛsi nnɛ adɛn nti ne kwakubɔfoɔ wɔntumi ankye Andy? Ewiase so obi si odi odi a wosi obi yɛ ɔtorofoɔ nsɛm a wɔka nyinaa yɛ atorɔ na odi a atorɔ bi ni hɔ a nɔkorɛ baako koraa ni mu o meka nɔkorɛ akyerɛ wo nkɔnkɔnsɛm bi ni hɔ nom a ebi nyɛ nɔkorɛ nkɔnkɔnsɛm bi ni hɔ emu no ebi asɛm nyɛ nɔkorɛ Enti no sɛ kwakubɔfoɔ se obi tumi di n'atɛm no ama yɛakye no. Obi bɛka sɛ waku obi wɔ dwɔmmɔrɔ no ama yɛakye no. Ohu ahi deɛ ɔma yɛakye ohu ahi. Ɛda mbɛba saa keesi no so no Ghana bɛdane abutu. Ɔma yɛakye ohu ahi. Aberanteɛ bi, sɔfo bi a ɛsɛ ɔkɔ kekaa ne ho asɛm bi, ɛne sɛ ɔbɛtena ase soɛɛ ne father's grave ma yɛkyee no. Adɛn na ɛnde abɛka abususɛm a ɛte sɛ yie, nsɛm a ɛhu awudisɛm, nsɛm a ɛtɔ hɔ a na ɛtrɛtrɛ na kwakubɔfoɔ ntumi nkyea aberanteɛ no. Ɛwɔ deɛ fire Na ɛwɔ sei nti a, sɛ nso wɔnim sɛ sɛ ɔkye saa Andy bɔe no a, ne ho ntoma bɛpa, aberanteɛ no bɛka nsɛm, ɔbɛyi secret nyinaa pie ɛna abɔ ne ho a ɔde fefa fefa no na mede ama police, police bɛn na ade maa no? Nɔkorɛ nyɛ adwuma, na nɔkorɛ yɛ adwuma a, nka saa aberanteɛ kwakubɔfoɔ no, nka ɛwɔ sɛ wɔn afrɛ no abisa no asɛm. Anaasɛ nka Andy na ɛwɔ sɛ nka ɔno ɔbɔfoɔ no ama yɛakye no. Nanso wɔnyɛ wɔn a wɔbɛtwa damage control ama no presenters a wɔbɛtwa damage control de ama ɔno kwaku bɔfoɔ na wɔn agye kakra di wɔ ne hɔ nti asɛm no korɛ no na wɔn kata so yɛba abɔnten a ne yɛabɛyɛ yɛn ho sɛ yɛreka bi yɛreka nɔkorɛ nso wɔbɛkɔm na wɔn ɛyɛ damage control ama wɔn kwaku bɔfoɔ. Nɔkorɛ asa wɔ ɔman no mu. Na yɛ deɛ yɛbɛkɔ so abɔ dawura ma ɔbadwemma ani ada hɔ na wahunu sɛ saa nkurɔfoɔ wei wɔn yɛ azaa hwii ne wɔn mu a wɔn de bɛboa nipa. Kwankubɔfoɔ kɔwurɛzi efunu n'asɛm baeɛ. Ɔsɔfoɔ no a ɛdi funu no kɔsii n'asɔre dan mu no waba abɛkasa. Na menim no ɛna ɔno nso nim me. Na wo deɛ yi aboterɛ na tie audio no eh, video no na hwɛ na wo wie a fa compare nsɛm a sɔfoɔ no ka ɛne deɛ meba bɛka yi ɛsɛ ɛyɛ bosirem ka anaa ɛyɛ atorɔ dabi da na ma menka wei nkyerɛ wo na yɛnkɔhwɛ video no wahu sɛ kum kyaakya abɛdi deɛ apae life atɛm ama sese apae life ɛnso so ɛdidi computer man atɛm ama computer man nso ɛdidi apae life atɛm wɔhu sɛ nsɛm a meba abɔnten bɛka kyerɛ mu sɛ asɔfoɔ wɛnum yɛ azaafoɔ wɔn a wɔn yi so wɔn adwene wɔn nhyɛ nkɔm da wɔn nhunadeɛ da wɔn yɛ miracles bia da ɛyɛ adwuma hyehyɛ ɛyɛ azaa ɛyɛ adwuma hyehyɛ Ɛyɛ adwuma hyehyɛ wɔ nyamefrɛ bi a na wɔn so. Meka yɛ Ghanafoɔ bɛtu m'ano si gu me so, de m'ano sii bɔne, di m'atam too me ho, ka nsɛm a yɛpɛ de kyerɛ me ma na asi the world changer. Na ɔnɔkorɛ bi a ɛyɛ nɔkorɛ bi wɔ Onyankopɔn anim no, ɛbɛda adi ama ɔdasani adi ho adanseɛ. San sɛ Onyame yɛ Nyame. Ɛna asɔfoɔ no ankasa aba a wɔn atwa wɔn ho a wɔn ko ntɔkwa a wɔn ankasa yi wɔn secret de gu hɔ. Na yɛtie video wei wie a, mede saa ɛno nso bɛba na makyerɛkyerɛ mu akyerɛ mo, computer man. ɛne apae life secret ɔmo yi gu hɔ ɛne nsɛm a ɔmo ka na mo wie a momfa nkɔmpɛ nsɛm a maba abɔnten abɛka akyerɛ mo no sɛ ntorɔ bɛn ɛna medii wɔm sɛ asɔfoɔ yi ɔmo yɛ azaa ɔmo yɛ 419 ɔmo nni nku biara ɔmo nni oil biara ɔmo nni akwankyerɛ biara ɔmo nyɛ miracle biara da ɔmo nhunu nkɔmhyɛ biara ɛyɛ adwuma hyehyɛ moma yɛma yɛni nna hɔ Na yɛnsom Nyame no wɔ yɛakoma mu na yɛmmɔ ne mpaeɛ na ɔno na ɛbɛtie yɛn. Yɛnkɔhwɛ video no na wowie a fa wo comment to aseɛ na mɛsan bɛsom wo biem ɛwɔ deɛ ɛtoɔ so a mede brɛ wɔ Kum Chacha ɛne Apaa Life ho. Meda ase. Yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ. Me masɔre dɛm ɛna yɛde funu bɛsii hɔ no ɛma nkurɔfoɔ se even Manase Mister Timi straight sɛ ɛyɛ ɔbɔfoɔ na ɛde bɛyɛɛ dɛn ɛbɛsii hɔ. Nansa yi ara na mehu sɛ wɔayɛ live video bi a wɔkasa a wɔbɔɔ me din sɛ nkurɔfoɔ se mede funu akɔsi mmɛdwɔ asɔre dɛm. Ka menkasa bi da. Ka menka ho asɛm koraa. Because ɛtoo me. Ɛsii. Sɛ ɛyɛ ɔbɔfoɔ anaasɛ ɛnyɛ ɔbɔfoɔ mentumi nka because menim nipa korɔ a kasa berɛ bi anka me nso mahwehwɛ no paa. But menim nipa korɔ nti magyae ma Awurade. Manase bɛkae. Enti adɛn nti na nnipa bebree asɔre fa me m'asɔredan anim? Nnipa bebree nso so fa the other side. Obi nim koraa toa me so. Mhm. Adɛn nti na yɛde hyɛ Reverend ɔbɔfoɔ? Wate aseɛ? Mhm. Sɛ hɔ na nkɔmmɔ no wɔ no. Very good. Asɛm no sɛ ni danse a wotwa bi a. Na de ayɛ adanseɛ. Enti sɛ me ankasa sɛ sɛ me metena ase. na me se sɛ bia Ghana foɔ ɔka nokorɛ na mpanifoɔ ɔdi nokorɛ na nokorɛdie wɔ Ghana one yɛse ɔde funu abɛsi ma asɔre dɛm mhm. me ankasa me no menkasa ho da mhm. tu me te hɔ na meyɛ din a yɛse wakɔfa tutu ni baa afiri Viana abɛtwa ne ti so ate aseɛ mhm. three yɛse wokum nipa o sɛ woyɛ dɛn four yɛse ɛka eh, kɔku obi na ɔyɛ ɔde obi maa ne ne girl no sɛ ne yere na wanya anku no five yɛse wo ma ɔmatofoɔ de tuo kɔsi obi so gye ne kaa why all these allegations ɛwɔ wo nipa baako pɛ no ɛno nti meme deɛ ma no yɛ mɛtumi ani sɛ ɔhwɛ yie ɛwɔ nipa a ɛbɛn no ho ɛfiri sɛ nipa ɛbɛn no bi ɛna ɛbɛka kyerɛ me ne sɛ ɛyɛ ɔno na de funu ɛbɛsi masɔre ɛfunu na wɔdeɛ mu adaka mu anasɛ da hɔ ɛsi hɔ te akonnwa mu te sɛ dɛm no te akonnwa mu yɛ Yɛadeda no akonnwa mu. Daabi, ɔsi hɔ sɛ ɔsi hɔ hwɛ me sɛ abaa nwansena hyehyɛ ne hwenem ne n'anom a wawuo, a wawuo.
And what was the intention?
Woyɛ nhwehwɛmu kakra. Ɛɛ, memmeɛ faa no kɔsii ɛyi, asɔre ɛ, ɛ, asase no so. Enti bɛyɛ five minutes, mekaa sɛ yɛnkɔ report to Antoa Police Station. Ɛnni five, ten minutes koraa na mohu sɛ Buffalofoɔ de kaa ba abɛfa me. Abɛfa wo? Ah, very serious. Okay. So they took me to Antoa Police Station. Na wɔkyerɛɛ m'ano asɛm, emu nsɛm deɛ bebree. Afei, ayie, funu koraa mennim no, na me ara na meyɛ no ayie. Ah, ti bɛsi na yɛhu funu abusuafoɔ. Yɛhunu funu sɛ funu abusuafoɔ deɛ kyerɛ na wɔn kɔ hu na funu abusuafoɔ kɔtɔ sɛ mɛda case mɛkum nipa. Mhm. Polisifoɔ a ɛbɛkye mi nso nye wɔn anim a mɛhu polisifoɔ no but they were in police uniform. Ti yɛkye wɔn what happened? Yɛde wokɔ Antwerp. Yɛde mi kɔ Antwerp police station.
Ɛna ɛyɛ dɛ. Na mi kɔ twerɛ ma no asɛm.
Mhm. Polisifoɔ a yɛde mi kɔ mi hu obi a mi hu no nipa a mi hu no yɛ papa na ɔtwerɛ which is nine years ago besi saa abirɛ mi hu no baabi a ɔwɔ bi. Mhm. Yes. Okay. Na deɛn na ɛbɛma obi a suspect sɛ yɛ papa Rev Ɔbɔfoɔ na ɛde efunu no bɛsii wo dan mu? The problem is asɛm no nyinaa ni wei deɛ na nka mfa ɔbaa ma me nka na me meyɛ asɔre ofori kurom stc yard n'akyi asɔre yɛfrɛ no divine ɔn sɛ sɔfo bi a N'asɛm ba wɔ America sɛ wabo ne gɛ, wabo ne yere bi ne ade no. Okun no anasɛ wɔ.
Wanku no, ɛso wabo no. Ɛso deɛ okun no no. Ɛso deɛ okun no no, baako bi baeɛ, n'asɛm baeɛ, fɛ ne sahene. Yeah, yeah, I think sɛ me ka Yes, ɛwɔ America.
Yeah. Me ne na na yɛ saa asɔre no. Mm-hmm. Eti saa asɔre no na me me yɛ no, ɛhɔ that time na ɔbɔfoɔ ɛwɔ Obama hɔ, Kudwo. Yeah. Na Kudwo nso ɔfɔri kurom rains ne ho. Mm-hmm. Eti na ɔbɔfoɔ ba Obama Kudwo hɔ nom a, na ɔtaa nso so yɛ dɛ, ɛba me hɔ kakra, ɛbɛtena akyire bɛhwɛ adeɛ. Mm. Enti no ɔbɔfoɔ no bɛyɛɛ sɛ na ɔbɛbɛba me hɔ kakra kakra. Na sɔfo no a me ne no yɛ asɔre no, biribi kakra sii nti, me, me, mefiri hɔ. Tie issue no yie paa, na sɛ memfa nokorɛ no adi, me, mefiri hɔ. Nti me, mefiri hɔ no na sɔfo no ɛka kyerɛɛ m'adamfo sɔfo baako sɛ, ɛyɛ Ben York, mm-hmm. those days, sɛ wɔpɛ sɔfo bi na Major afiri ne hɔ, n'asɔre no regu, na Ben York de Manasseh ɛmaa saa asɔfo no mhm. ɛna ɔne ne yɛ asɔre nti ɔne ne yɛ asɔre na na bɛnyɛ ɔka kyerɛ sɛ na nim sɛ mɛgyɔ ɛna na ɛwɔ ha no ma na ɔyɛ a ofiri hɔ no ɔsɛ ɛyi ɛna manase bɛnyɛ ɔkone manase bɛkyea me mhm. nti data na mema starte asɔre no na mu akakrakra na mede kɔ pie ɛɛ kenya ase mhm. nti meme starte kenya ase me nso madamfo paa me nua paa ne nkuto samson data na ɔbɔfoɔ nso afiri mampɔnten mmɛ mu hɔ ɛba faade nti wɔba faade no na ɔbaa samson hɔ Ɔbɛyɛ nam ne Samson de te wɔ ɛne ɛkɔ yɛ adamfo nti me ɔbɔfoɔ Samson yɛ na ne yɛ kɔ ayi hɔ ɛɛ obi nim hɔ ɛne ne kɔ didi nkɔmɔ paa because ne yɛ yɛ adamfoɔ yɛ yɛ fɔ ne yɛ taa kɔ obi nim ɛna baako bi kɔ ɛfɛ no Peter very good ɛhɔ no no ɛɛ ɔbɔfoɔ nso ne igwe nso so yɛ one paa etu mm. ɔbɔfoɔ bɛware ne yiri wei no Samson na ekyir aso I was part of MC ɛwɔ Makeon ɛwɔ mm. I was part of the MC igwe na yɛ best man eti mm. yɛ one. Enti ɔbɔfoɔ tee n'asɔre no. Na me me preachi wɔ Ash FM ɛne Light FM. Nti me me yɛ all night wɔ Light FM a na ɔbɔfoɔ nso yɛ all night wɔ Ash FM the same time. Mm. But ɔno no wie a one hour no ɛyɛ twelve to four. Nti mm. ɔno no bɛfa Light FM no from four to five. Mm. Na me nso makɔfa Ash FM no from five eh, four to five. Mm. Nti yɛ yɛ ti ti ti bu ɔbɛto mi station hɔ. Mm. Bu ɔsɔ ma me nso me kɔkɔto no. Okay. Na emu no na ɔte dɔte. Sepɛ dɔte. Eti mi bɛ deɛ ma sɔrɔ wɔ Kenya so no du Kenya baabi a police station wɔ no a yɛfrɛ kwan bi adwuma mu kwan. Eti no ɔfa ma sɔre dan anim ɛna ɛkɔ faade because wotumi fa hɔ kɔ pie faade na sɔrɔ dan anim sɛ plane ansa na wasi ma mpɔnten kwan. Eti anytime biara no so ɔkɔyɛ asɔre ɔfa hɔ bɔ ɔno ɔyɛ asɔre Fridays ba Saturdays no na me so meyɛ asɔre. Nti Saturdays no so ɔno ɔba abɛfɛ ne mu ano agyina hɔ na instrumentalist nso bɛbɔ me me instruments no na ɔno a ɔmo saa bɔ ɔno no deɛ tɔn bɔ no deɛ Friday ɔmo bɛbɔ ɔmo deɛ Saturday mm. bɛyɛ me nam de saa instrumentalist ne maa no mm. ɛwɔ hɔ. Okay.
wagya sɛ nti na bɔne biara nni yɛn ntam mm-hmm. na that time na memeyɛ first and second service saturdays ɛti sɛ meyɛ first service ne wiɛ stateɛ anadwo bɛyɛ five a mepɔn bɛyɛ nine thirty ten na ebi pie na ebi nso so ɛɛba. Enti bee baa bi pie na masɔfoɔ no yɛ mpaboa sɛ mimi hyɛ ɔfis saa no mimi pie ya megye microphone na mastate tɔ nnwom aha enti no na ɔno bɛtwa ma obiara hunu sɛ ɔbɔfoɔ na ɛkɔ no ogyina ɔkyea bi a ogyina kyea na bi a na ɔtwam na ɔkɔ because short way ne da mimi kɔ anim mimi ma sɔre dan anim enti sɛ no nti ɛna bi a oduru hɔnom no deɛ nyame yɛ anaasɛ te sɛ nti ɛno nti deɛ nea I don't know ba menim sɛ me hɔ na no ɔfa ɛkɔ n'asɔ because wofiri sɛ pɛ dɔte a adua ase wobɛfa dua so du kanya ase ano afa mema sɔre na anim sei hmm. ɛnkyɛ koraa na wadu kuro bi ɛfɛ no adwuma mu na wadu ɔbɔfoɔ asɔre nti wɔn na no wɔfa a ɔde ɛkɔ asɔre ɛnna mene ne yɛ one mene ne yɛ adamfoɔ. okay so ɔne yɛ adamfoɔ dɛ why would somebody suspect sɛ ɔde funu. that time no mm-hmm. the truth of the matter is na challenges ɛwɔ asɔre yɛ mu ɛyɛ radio so. okay deɛ onim kasa deɛ nipa kɔ ne hɔ eti mi mi wi a ɔbɛhyɛ bɛkyi. okay oh okay and the fact ni nyinaa ne sɛ that time no deɛ asɔfodie no obiara yɛ wa mhm. wo a wonim kasa wo a wosira wɔ so wo a wotumi yɛ nneɛma wɔho mhm. and i was the one a na mede kotokoro yɛ akwankyerɛ me na mede kotokoro yɛ poster na makoa ne sei mm. aha those day tv three foɔ nyinaa fa yɛ ne adeade i was the one a na meyɛ nti that time no deɛ sɛ bio sɛ mprɛ duasa obi pɛ sɔfoɔ ɔpɛ deɛ ne ho ohu mm-hmm. ne saa nneɛma no nti nipa deɛ. ɛ sɛ ɔna na yɛ captain of the moment that moment no. ɔwɔ dɛ mepa akyɛ no nti that time no deɛ ɛnyɛ easy koraa sɛ ɔho nti no mehu ne sɛ ɛyɛ challenge. okay ɛna the truth ne sɛ ɛɛ saa time wokɔtena radio so a ɛyɛ sɛ ɔhu no kasa mm. nti obi tumi kasa meɛ kasa a akɔɔ wɛ deɛ onim kasa sɛ ɔho ɛna obi wɔ koraa wokasa wie ɔbɛhyɛ wɔ akyi otumi kasa obɛtwa wagu ɛyɛ challenge. Wo ankasa wotena ase a wotie audio wei na wosan hwɛ video ɛtoa so yi wahu sɛ wo ho adwiriw wahu sɛ wo ho adwiriw a wo ho awo so na sɛ ɔdasani tumi di awudi a ɛte sɛ di bɔne a ɛte sɛ ya na yɛnya nkurɔfoɔ a yɛte wɔn anom a yɛadwene mu ɛha na ahokyerɛ ne ohia dokoro wɔn nti wɔn hunu kapere hunu se mpo a na wɔn gyimi abɛtɛ a yɛtumi nso sɔ saa aberanteɛ wei kwaku bɔfoɔ esuma ne gyimi kyerɛ wɔn man ghana ɔhunu wɔn asɛm a ɛwɔ mu koraa ehu ne sɛ wɔ bere a ɔsɔfoɔ yi yɛ video no wie yɛ no kwaku bɔfoɔ nso abɛyɛ video ɔno nso abɛsɔ kamera si ne so na saa kwaku antwi no ho ayɛ me nwanwa papa saa aberanteɛ no. Enti sɛ wotumi sɔ kamera siw so wɔ akokoduru atumi kasa. Wose sɛ bubɛ ne tebɛ te a, ɛɛ ɛbɛ nim ne wura. Enti wobuu bɛ. Bɛ na wobuu yɛn. Yɛ a yɛnim mo no deɛ, yɛnim nipa koro a woka n'asɛm sɛ. Mɛdwɔ bɛyɛ ne video wie yɛ a ɔbɛ kɔnfɛm sɛ ampa ɔno deɛ wɔ ankasa wo koraa wohu nipa bɛka akyerɛ ne sɛ funu no wo na ɔde bɛsii n'asɔre. na wotumfo aka nyansasɛm akyerɛ wo no of course wanyini kyɛn wo boy no wanyini kyɛn wo ɛna ɔyɛ asɔreɛ na wonya nnuru baabi biara wate aseɛ na wonya nnuru baabi biara ɛti sɛ wobɛ no a wobɛbu yɛ no yɛ a yɛte bɛ no yɛte waseɛ deɛ a ɛneɛ na asɛm a mɛdwa bɛka yɛ na akɔmfɛ mu asɛm no ɛno na ahye wo no ɛna ayɛ wo ya no watumi anya kokoduro abɛsɔ kamera si w'anim ɛrebɛbubu bɛ akɛseɛ sɛ wo nsɔre ma nsɔre na yɛnhyɛ yɛn mpaboa na yɛn lazy lazy yɛn mpaboa na the battle line has been drawn w'ani abere wo ho ka akɛsesɛm ɛne mpanin sɛ my brother my brother ɛnyɛ mpanin nsɛm a wɔbɛka na meyɛbɛhunu sɛ wɔ kwaku bɔfoɔ a na wɔn woyɛ gyani o Ɛnyɛ abebu a ɔbɛbu dodoɔ na bɛma yɛahunu sɛ wo a wonam hɔ no, woyɛ gyaniw kyɛn obi biara. Wobu ba a wowɔ bebu ɔnnuru baabi biara wɔ mema anim. Memete kasa, ɛwe kasa, ɛmene kasa, nom kasa kyɛn wo aberanteɛ wei. Mepuwisa wo, Enti w'abɛbuosɛm deɛ yɛmfa nyɛ adwuma wɔ abrabɔ mu, na mmom yɛse gyae azan adwuma na gyae awudie adwuma a wode nyame din ato so no. Woatumi anya akokoduo de kamera bɛsi w'anim nnɛ ebu bɛ sɛ woadraw the battle line. Na mepakyɛw Ghanafoɔ mo ma yɛadwene nkɔ adeɛ bi so sɛ kwaku bɔfoɔ ho. Ɛnde asɛm a wɔbɛka yɛ nyinaa yɛ nokorɛ, ɛno nti na wɔntumi ankye no no. Ah! Ɛnde asɛm a ɔba bɛka afa ɔbɔfoɔ ho nyinaa yɛ nokorɛ. Nnipakum a wokum, ahyɛwofoɔ a woku wɔn, mmaa a wotumi ka wɔn bom di wɔn, fa wɔn anim fa wɔn akyi. Wotumi sie nnipa life de gyina w'asɔre. Wɔn deɛ bɛka ne nyina da. W'ase wuyɛ, wode ne hyɛ dan mu three days, ɛsɛ na woyiyi ne ho nneɛma twitwa ne nsa ne nneɛma bi firi ne ho yiyi ne nofo ne ne awurade. Ansa na wowie akɔsie no. Wɔn nkoraa, wo ne wɔn fa mmaa baako bom na wɔnyem a, na wɔhunu akyiri a, na woakɔtwe tuo wɔ wɔn so sɛ yɛnku wɔn. Ɛnde ɛbɛka nsɛm akɛseɛ. Woantumi ankye no. Woantumi anyɛ life ama no. Woantumi anyɛ video ama no. Na obi bɛkyerɛkyerɛ n'asɛm mu deɛ, watumi abɛsɔ kamera si wo so yɛ video. Ɔhu sɛ ɔman Ghana hɔ no, meka nokora kyerɛ mo sɛ, mo a mugu Ghana hɔ no a, sɛbe moda so di kwaku bɔfo akyi no, moyɛ agyimifo o. Gyimie na moagyimie, na nyansa na monni bie. San sɛ, sɛ yɛka sɛ obi yɛ ɔsɔfo a ɔyɛ nyamedwuma, kwaku bɔfo wɔnyɛ sɔfo, wɔnka ho bi. Aza adwuma wei ɛ mesi mi ka nɔkora kyerɛ mu ontumi nkyi bɛyɛ bia wɔ Ghana biem obi akora bɛyi obi abɛhuru no sɛ huu wɔn ntumi nsa yadeɛ biem ɛnna wɔn yɛ mɛtɔ abɔnten wɔn bɛyɛ ɔdan mu hɔ a abɛnfo nku no wɔn agya tɔn wɔn ne pɛfim obi antɔ biem sasɛ yɛ aza adwuma kɔsi sankora bɛbɔ wɔn bɛyɛ ɛyɛ aza adwuma. Aka akyerɛ Ghanafoɔ sɛ momma mo ani nna hɔ na monhwɛ mo ho yɛ wɔ saa nkora wei a wɔde adifusɛm bɛdaadaa mo a yɛagye mo agyapade yɛagye mo sika de atotɔ cars de di mmaa yɛto so so hɔ de kɔhyehyɛ mmaa ɛde kɔwowɔ mmaa paneɛ kɔwowɔ mmaa nofo na wɔn awie asan de abɛhuru mu sɛ mu mmaa no a mote Ghana mu nni toɔ Wasan de ne yere abɛhuru wo abɛdi w'atɛm na nso yɛ ɛyɛ wo a wobɔtɔm sika. Wonsua nyansa na woka kwaku bɔfo asɛm a wotumi nyɛ wo dwendwentie kurasini ma ne bɛgye gyinam so ɔno so ne wobɛko because woaka ɔbɔfo asɛm. Wonim no wɔ he? Deɛ na wonim fa asɔfodie ho? aberanteɛ wei te ghana hɔ ɛyi so no adwene ɛdaadaa mo moma mo ani nna hɔ na mogu so di n'akyi Adɛn na Kwaku Bɔfoɔ ntumi ankye Andy anto because onim sɛ ɔkye Andy to mu pɛ ne to bɛda adi Andy bɛkasa so Kwaku Bɔfoɔ sɛ ɔwɔ power ɔwɔ tumi wɔyɛ guy wɔtumi draw the battle line wɔyɛ guy ɔwɔ akokoduro wɔ defend ne title deɛ a na sɛ ɔse ɔpɛ sɛ obiara gye ne tumi sɛ ɔyɛ Mr Innocent a ɔnkye Andy ne yɛhwɛ Ɔbɔfoɔ I dare you to arrest Andy

Adɛn na moatra ase ama somɔbɔ wei de ne nyansa ne n'adwene fi daadaa nnipa saa na modi akyire? Enti kwakubɔfoɔ antumi ama mɛka biribi papa bi amfa Andy deɛ ho. Watumi abɛyɛ video bɛdi sɔfo bi atɛm. Ɔwɔ Andy no wɔkyɛn sɔfo bi. Andy na wɔsɛ ɔne no akum nipa no wɔkyɛn sɔfo bi. Woyɛ owudifoɔ. Mekaa me de me nsa si me bo sane sɛ wo ankasa wo ba koraa bɛ difɛnde sɛ woyɛ wudifoɔ, wokum nipa, woyɛ ɔsɛfoɔ, woyɛ ɔmambɔfoɔ, woyɛ owudifoɔ. Akyiwadeɛ ne nnome ɛna wo wode abɛka ɔman Ghana. Wo na wabɛsɛe nyamesom, wo na wabɛsɛe adiifo dwuma, wo na wabɛgu nipa anim aseɛ. Wii ni aberanteɛ te sɛ woɔ. Na wo deɛ deɛ okura kyɛm ne nkataboɔ no wɔhwɛ wo na wo mmerɛ bɛso wo mmerɛ ɛbɛso so ho ɛnti no wɔntumi ankyerɛ me ne mo kasa ghanafoɔ mu nti me ne mo kasa yɛe ɛndi ɛnam kwan so firi kumase a wɔreba nkran ɛndi ɔbɔfoɔ akora ɛndi ɛndi ɛ ɔbɔfoɔ ama ɛndi sika sɛ asɛm na aba no ɔnkye no ɔnyɛ no hwee nti wɔnsan mmra na ɔmmɛtwitwa ntorɔ akɛseɛ nkeka nsɛm mfa nto nkurɔfoɔ so ɔmbobɔ nkurɔfoɔ din na ɔnka nsɛm to ɔmo so deɛ ɔmo nyɛyɛ koraa wɔnsan mmɛka na ghanafoɔ yi sɛ mobɛtena ase na motie ɛndi wei anim asɛm biom de yɛ adwuma a na mpakyɛw yɛ koraa no a yɛfrɛ ho sɛ yɛ nyansafoɔ no nnipa bɛbu yɛ sɛn menim sɛ wonyɛ saa ɛsiane sɛ wodeɛ wonim nyansa Enti na me me me ne wo me ne wo ɛwɔ ha. Enti na me ne wo kasa yi. Menim sɛ wo deɛ wonim nyansa, wonyɛ saa da. Sɛ aberanteɛ a ɛndi wei, yɛtua ne ka abɔ ne paa sɛ ɔnsan mmɛdi nnipa atam, mmɛtwitwa ntoro akɛseɛ nto nkurɔfoɔ so wɔ ɔman Ghana. Ɛndi nankasa anum asɛm to, mebɛbɔ akyerɛ wo na moatie, ɛndi nankasa n'anum asɛm a waka. Wɔse yɛ yɛ wɔmmra nkran wɔmfiri kumase mmra nkran wɔbɛyɛ interviews wɔbɛkɔ station to station uh, platform to platforms na wakɔ disgrace nkurɔfoɔ wɔbɛtwa damage control ɔbɛka nsɛm because yɛabɔ yɛabɔ ne paa ma ne sika atua ne ka kwakubɔfoɔ atua ne ka nti ɛna wɔntumi nkye bɔe no Cause wafa akyiri asan ma ɛndi sika sɛ ɛndi nsan ɛbɛkeka nsɛm to nkurɔfoɔ so ɛnyɛ damage control adɛn na wo deɛ wo deɛ na ɔbɛka ayɛ no wontumi bɛ defend wo ho na woma ne sika sɛ ɔmmra mɛka obi deɛ ɛdeɛ deɛ na ɔntwa ntorɔ nto obi so moma yɛma yɛn sɔre o na moma yɛn ani na hɔ Momma yɛnsɔre na momma yɛn ani nna hɔ. Na nnipa bi de yɛn adwene abɛdidi mo ho ayɛ yie ɛna moda so yɛ ahiafoɔ a mobrɛ wɔ ɔman no mu. Mo a mofrɛ mo ho sɛ yɛkɔ mpaebɔ de pray for me no, monhwɛ mo abrabɔ na monhwɛ asɔfoɔ no a mokɔɔ mo hɔ no abrabɔ. Ɔwɔ biribi papa de ma wo anka ɔno n'abrabɔ ayɛ yie ama wobrɛ. menim sɛ ɔbadwemma bɛte m'aseyɛ moma yɛntie ɛndi asɛm a ɔse wɔreba nkra bɛyɛ ne deɛ ɔrebɛyɛ momtie wodeɛ montie na wotie nsɛm a ɛndi ka ɛne pa a wabɔ ne adwene a wafa ɛne deɛ ɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ wɔ nkran because yɛabɔ ne paa ma ne sika Motie wie a, me ne mo bɛkasa. Momma yɛntie.
Dominic, Enti adɛn na
wonka w'ano ntom kakra a sesei wogyina ha na woaka wei, wokɔgyina page na woaka wei, wokɔgyina page na woaka wei, adɛn nti na wonka w'ano ntom kakra? Hmm, Dominic. Ah, baabi a wobɛgyina bi a wokasa bi aso atorɔ nko ara, atorɔ, atorɔ, atorɔ, atorɔ, atorɔ nko ara nti wo deɛ nnipa nyini nnipa ɛsesa no. Hmm? sɛ wopɛ trend a gye sɛ wode atorɔ ne trend ah dominic ɛna wo se wotena gh page sɛ agya bɛmpa ɛka kyerɛ wo dominic sɛ wo yɛ agradaa line ma no Ah, na wo saa na wote? Asɛm huhuhu kakraka atoro sei, wotumi kɔka wei wɔ abɔnten. Na papa no, ɔpɔ ɔbaa di na agradaa no twɛyɛtwɛ. Agradaa, ne to ho stretch marks, ne twɛyɛtwɛ. Sɛ ne twɛyɛtwɛ a, sɛ nka mo ɔse mepɛ sɛ nka medi no. Ne twɛyɛtwɛ a, sɛ nka ɔse mepɛ nka medi no. Ɛna mema agradaa nyɛ n'adwene sɛ wakama no ato mu daa. Dabi o, suro a wɔsuro me ne me ho hu a ɛda no so kɛkɛ a wɔnim sɛ me na mɛtumi de m'ano asi ne ho saa wɔ Ghana ha nti na mekɔɔ Cindy Cash program so kɔkaa n'asɛm baako pɛ ɔde audio ba abɔnten nti na ɔnim sɛ wawie ante deɛ maka na no atom ɛ ɔnka ma no ntom o afei na mepakagyi platform upon platforms Adwuma a ɔde bedi agradaa wɔ kurom ha no, onim sɛ menye no awie. Menye no nwiei oo! Dabi, dabi, na onnya n'adwene sɛ waka n'ano, wakam ano atom da. Na wo Domric, obi de camera asi wo so, abɔ wo adagya ama wokɔte abedi me hɔ. Ɛnnɛ deɛ wote abɔnten sɛ Matata ne nkurɔfoɔ bi na ɛbɔ wo, na Matata bɔ wo da bɛn? Ei! Na wonim sɛ mewɔ audio kɔ a me ne maame no ayɛ kɔɔ a me ne agradaa yɛ a mewɔ audio no wɔ hɔ sisi a ɔka kyerɛ me sɛ me na memaa Dominic faa kaa baa Nkran ɛna mede camera sii ne so ɛna meka kyerɛ no sɛ efi na no kɔ onim na ɔbɛka sɔfo Owusu Bɛmpa asɛm biom anaasɛ ogyina baabi ka me me agradaa asɛm a mede ne kɔte ne bɛba abɔnten mewɔ audio wɔ hɔ o a maame no ankasa aka mewɔ saa audio no wɔ hɔ na me ne no na ɛrekɔ no onim sɛ merekɔde no Mea audio no wɔ hɔ. Papa ma memfa nsɛm de wo na bɔ tie. Sɛ maame no amu ka ɔkɔte ho asɛm. Na dɛn na ɔrekɔde ɔkɔte no? Wonim nipa dodo a maame no frɛ wɔn ka kyerɛ wɔn? Wonim asɔfoɔ mpanyinfoɔ a ɔfrɛ mu bɔ wɔn amaneɛ? Nkuri na naba akyi mu nyinaa. Sesei na wɔde ayɛ o. Na ma no nyɛ n'adwene sɛ wakama no atom o. afe na mebɛsɔ gya no afe na mebɛsɔ gya no afe na mebɛsɔ agradaa gya no gidigidigidi wɔ kurom a memesi medɔ nyame ɔhata soro ɛka me berɛ ɛne mama ne hunu sɛ gye sɛ mahu sɛ agradaa yɛ sɛ ɔbɛkye hyɛ mfidie wɔ ha ɔkyerɛ ɔbɛpirikyi medɔ nyame sɛ mede mekɔte ɛne nnipa a wɔbu wɔ mu saa maako maako 200 sesei manya 172 hundred and seventy two emu baako ɔgye ne eight hundred million one billion baako ɔgye ne gold ɔne nipa ma boa wɔn ma no ɛbɛgye agradaa nsɛm gye sɛ wɔn mente sɛ sɛ wɔyɛ asɔre wɔ ha na agradaa epirikyi wɔ ha hwɛ ɛbɛgye ne nsɛm na ɔde ɔso yɛ wɔn ɛfa atoro nante ne twitwa atoro to papa panyin wɔ so ɔde ka twitwa atoro no bi ato no so akɔda fam akɔbu nkotodwe apanakyɛw ɛna wasan hyɛ atoro ase Me deɛ memfa me ho o, na obi apɛ bi ɔnyina abɔnten nka mfa me ho. Me I will speak for myself. Me ankasa mɛkasa ama me ho at the right time. Na wɔtwe wei mu, mɛkasa ama me ho na wɔtwe wei mu. Ɛbɛgye nipa nsɛm. Agrada. Ai. Mm. Ɛsa, wo deɛ, wo na wobɔ ɔkɔte ho ban o because ɔkɔte akɔgyina hɔ. Wosuro sɛ deɛ ɔde yɛ apea na ɔde bi bɛyɛ wo nti, sɛ agradaa na wɔkoma no. Obiara sua nyansa. Obiara sua nyansa ne asɔfoɔ na ɛbɔ no. Still woda so no kɔmfoɔ agradaa, zaa agradaa, ɛna wo deɛ wokɔte akɔdinodini, huhu da wo so, ɛna wonam abɔnten na akeka nkwaseasɛm. Keka nkwaseasɛm fa wo papa panyini wei ho ae. Yere ho na ɛkeka kɔ, na deɛ nipa yɛ bi ɛda n'anim ɛtwɛn no, yere ho na ɛkeka kɔ. Wo deɛ waa hwɛ. Hwɛ odwondwontie mu odwondwontie no, hwɛ ne nsɛm a wɔreka. Ɔho, na me no, adeɛ a ɛyɛ me nwanwa ne sɛ, sɛ sɛbio asɔfoɔ ne ɔkɔmfoɔ bi anya ne mu ntɔkwa na wɔn reko a, wo ɛndi kura deɛ wosɛ mu sɛn? Nyame nkurɔfoɔ a motumi mu asaa bɔ wei san bɛn mu bio. Menyɛ sure sɛ sɛbesɛbe wo wo ɛndi a wote wei. Sɔfo wɔ wusu bɛmpa aka kyerɛ sɛ bra bɛkasa ma no. Wo nsɛmpa bɛn na wowɔ anum? Dimpa bɛn na wowɔ? Asɛmpa pa bɛn na wowɔ? A wo na wobɛko ama sɔfo wɔ wusu bɛmpa. Wonim kasa kyɛn matata. Wonim kasa kyɛn nana bɛɛkye. Nɔkorɛ bɛn na wo wiase woka. aberante a ɔyɛ adwuma wɔ ɛɛ eh, peace fm yi ɛɛ eh, wonnim kasa nkyɛn chief wonnim kasa nkyɛn kwame amo hwan na onim kasa kyɛn na nokora bɛn na wowo kaa wo the soldiers of reverend wusu bɛmpa ɛbɛtena ase ama wo na ɔba bɛ defend wɔ ne ɔkɔmfoɔ asɛm a aba wɔnum asɛm bie ne wɔ obi ɛba bɛtie biem Na sɛ sɔfo bi nso na abɔ wo paa sɛ bra bɛ defend wɔ bi di a, ɛneɛ na nipa korɔ no sɛbesɛbe o, watoto ne nimdeɛ wɔ fam. San sɛ onipa bi te sɛ woɔ no, wontumi nka asɛm nkyerɛ wɔ bi ma no mmɛyɛ asɛm a ɛbɛtɔ wɔ bi asom ama no afa da. Mesrɛ mo o, momma yɛn ani na hɔ na momma yɛnhwɛ yie. Na me mebɛka asɛm bi kyerɛɛ mo sɛ, ɛndeɛ o, Dominic o, me, mengye obiara ni. Dabi, dabi, dabi, dabi. Ɔmo mu bie ni hɔ a megye ɔmo di. Mabɛka sɛ megye wei di, na wei deɛ megye ne ni. Ɔmo mmienu nyinaa, me mengye obiara ni. Yes, Enti sɛ mehu sɛ saa nkora wei pɛ sɛ ɛkasa, wɔbɛtena ase a, ɛnde koraa n'ani nwu ade o, n'ani nwu asɛm koraa. Dabi, dabi, dabi, dabi. Firi sɛ, wɔabɛtena ase akeka nsɛm fi nsɛm tantan wei ne awudie a moadie ama wo to abɛda adi ama wo wo master kwakubɔfoɔ so ne to abɛda adi. Aniwuo ne animguaseɛ kakraka taberaba a aka woɔ. Anka ayɛ sɛ ɔmmoaa ho koraa hyɛɛ dokuro bi mu o, na wopɛ ntwonoo bi na anka wotumi kora wo ho sie wɔ hɔ sɛ meba bɛkasa na deɛ mebɛyɛ no wɔdeɛ na wobɛyɛ nnipa fa a ɔkasa sɛ nnipa mu deɛ na wowɔ ba bɛyɛ ama obi ehunu sɛ ade papa bi wɔ mu a wobɛyɛ ama obi mese ghanafoɔ mo mo aberanteɛ wei nyinaa nsɛm nto ngu platforms a wɔbɛkokɔ so nyinaa no payolafoɔ platforms a ɛtuatua wɔn ka ma wɔn sika kɔdidi ɛti mo mpam wɔ mo ma mo ntietie wɔ mo na asɛm bi a ɛndi ba bɛtena ase aka biara no Ɔno ankasa no na ɔno ara na ɛkaa n'asɛm. Wɔsi ɛyɛ rehearsals ne practicals. Wasoa. Wokɔdi w'awuo ka wo nsɛm akɛseɛ wie na ɛbɛtɔ abɔnten wie a, na apɛ baabi adwane de wo nsɛm afa. Kwaku Bɔfoɔ, woyɛ bɛrima a wotue dua a wo so wɔ akokoduro, wodi mmɛ nsɛm ne w'ayesɛm a obi ka asɛm bi a na wodane akɔ ne so na dane kɔ Andy so na kye no ma yɛnhwɛ. Dane fa kwan di so na kyerɛ ma yɛnhwɛ. Ne bloggers a moahyɛ da fɔ mo atwa atwa mo ho ahyia yɛ defend mo nkwa si yɛ defend na wo deɛ sika sɛ wodi sika a ɛyɛ sika bɔne a na wandi ne kwan papa so a ɛho nsunsuanso a ɛba wo so ama wo so a ɛba wo mma so ti ho a mo nso sɔ kwaku bɔfoɔ nom so a ɔmo gyimi no mo nyere mo ho saa wɔsɔfoɔ computer man ɛnso ne a pie life mede ɔmo deɛ bɛtoa mo so Mede wɔn deɛ bɛbrɛ mo, na moahunu sɛ adwuma no ɛyɛ azaa. Meka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ map kɛseɛ. Ɛyɛ map kɛseɛ. Maka akyerɛ mo sɛ ɛyɛ map kɛseɛ. Enti no, ɛmu azaa adwuma no, wɔn dɔɔso, wɔn yɛ bebree. Mede kɔmputa man ne kum kyakya ne ayi atam didi a wɔn die ne secret a wɔn yi pie wɔ adwuma no mu no mede bɛba bɛteɛ mo na mo a mo tie bi wie a momfa nkɔmfɛn mo sɛ asɛm a Manasi ba abɔnten bɛka fa a adwuma a na wɔn yɛ nyinaa ho no saa na ɛyɛ nokorɛ na ɛyɛ ampa so ɛna ɛda adie no wɔn ankasa ɛna afei deɛ wɔn expose wɔn ho expose no metua konwam Na mehwɛ wɔn, mafe m'ani sie na mehwɛ wɔn. Afei de wɔn ankasa na eyi eyiyi wɔn ho to. Wɔyiyiyi wɔn ho to, ɛkekakeka wɔn nsuma nsɛm a wɔyɛ, ne wɔn nsuma si dwadi a wɔdie. Na sɛ badwemma nkɔso ama n'ani ada hɔ na ɔsɔre sɛ mekɔgye akwankyerɛ, mekɔgye nkɔmhyɛ, mekɔgye mpaebɔ ɛwɔ fratamfoɔ weinom nsam a, Mehwɛ odin saa a na ɛyɛ me sere. Onyame nhyira wo sɛ wogu so a wohwɛ Lawson TV. Ɔbɛ nyansafoɔ, yɛbu ne bɛ na yɛnka n'asɛm. Aduro no deɛ wobɛtumi anom, ɛnyɛ ne bebrebe. Sɛ bɛgye wo a, na tere baako pɛ na wonom na na ɛde wɔgye abrɛ wo. Ne sɛ nti no kakra a me ne wɔ kɛn, fa. na fa yɛ adwuma. Na megye di yie wɔ ahotɔsoɔ sɛ, ɔbadwemma a ɛte sɛ woɔ deɛ, wobɛhu baabi a wobɛtu w'anam asie, na watwe wo ho afiri saa azanfoɔ yi nyinaa ho. Na Onyame nhyira wo. Kɔ so hwɛ Lawson TV na programs no, deɛ aka di akyire a ɛreba. Ɛnna ebiem nso no, san fa hyɛ wo tirim sɛ, ɛnyɛ obi animguaseɛ na me mepɛ, daabi da. Ɛnyɛ ɔsɔfoɔ bi di nsɛeɛ na mepɛ, daabi da. Me ne ɔsɔfoɔ biara ni ɔhaw biara ni ntɔkwa biara, daabi da. Ɔsɔfoɔ bi nya adeɛ bi na ɛyɛ me ya ɛna ma meka wei, daabi da. Adiifoɔ no a A Nkɔmhyɛfoɔ no a asɔfoɔ no a yɛde Nyame din abɛyeyɛ akwankyerɛsɛm adaadaa Ghana no akyɛ ɛnyɛ nnɛ akɔ so akyɛ na ɔkokodurfoɔ bɛn ɔnɔkwafoɔ bɛn na ɛsɔre abɛbie ntoma kɛseɛ so ama yɛhunu deɛ ɛhyɛm ama nipa anya anidahɔ ɛyɛ me na ɔsoro de asoma me Ɛna Awurade de saa gyatanaa no ahyɛ me nsa, na ɔdɛɛfoɔ nam me basa so ahim nkentenkrankyi de tia saa mmusupɛfoɔ ne azanfoɔ yi a ɔde ne din daadaa ne mma. Enti mfa nhyɛ wo tirim sɛ obi asɛm anaasɛ obi ho ahi anaa ntɔkwa bi anaa bɔne bi a obi ayɛ obi nti ɛna Manase yɛ saa. Daabi da, me deɛ me nɔkorɛ na meka. Mese ɔmo yɛ azaa. Nkɔmhyɛ a ɔmo hyɛ, yare a ɔmo sa, nneɛma a ɔmo tontɔn, biribi a ɔmo yɛ bi, akwankyerɛ a ɔmo yɛ, ne nyinaa yɛ azaa. Ne nyinaa ne sɛ, sɛbea ɔmo betumi de anya mmaa ne mmaa dedadeda, ɔmo bedidi mma rough rough, ɔmo benya fame, ɔmo begyegye mu sika de atotɔ cars, atotɔ ntaadeɛ, asisi fie. Ɛno ho botaeɛ nti na ɔmo asesa saa nneɛma nyinaa de afra adwuma a ɔmo yɛ no, na ɛnyɛ nɔkorɛ. Ɛnyɛ nɔkorɛ nnɛ, ɛnyɛ nɔkorɛ kyena. Enti me botaeɛ ne sɛ yɛrepa atoro adiyifoɔ ho ntoma. Me na mahyɛ saa adeɛ wei ase ɛde atena national television so. Awurade ahwɛ so asan bie kwan kɛseɛ ama me de me abɛdu Buronyini kurom a. Yɛ ha na mɛka m'ano ato mu o, dabi da. Yɛgu so pa, yɛbɛpa ntoma no. na deɛ ne nam gu apa soɔ no na yɛhoɔ. Yɛbɛpa ntoma no de yɛ kwaku bɔfoɔ nko asɛm na yɛka. Obia deɛ di so a ɛba bi. Obia woni apa ka deɛ ɔbɛka kyerɛ wo ho. Ebia na wo saa nkurɔfoɔ ebi yɛ wo mpena. Opa ka deɛ ɔbɛka we don't care. Ebia na ebinom kura ne tɔ aduane ma wodi ka deɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn mfa ho. Na yɛ deɛ ɛbɛkɔ so aka dɔkorɛ no. Sansa wo Wo nkoa baakofoɔ koraa wodi wɔn akyi na mpempem tie yɛ a, animuonyam wɔ mu na nhyira ka Nyankopɔn. Enti mesrɛ mo, momma yɛnsɔre na yɛmma yɛn ani nna hɔ, na yɛngyina yɛn nan so, yɛmmɔ yɛn mpaeɛ, na yɛnsom Nyame. Mese ɛbɛyɛ kakra, obiara bɛkɔ asɔre wɔ ne dan mu, Obia bɛbɔ ne mpae wɔ ne dan mu. Problem no ɛkɔ a na ɛkɔ, ankɔ a gyae, Nyame na mmerɛ so a ɛbɛkɔ. Yadeɛ no fa kɔ hospital, kɔ gya yaresa, ɔmo nni ayaresa biaa, ɔmo akora, ɔmo yare yare. Babaso akyekye ɔmo ama yadeɛ akyekye ɔmo a ɔmo nante, ɔmo nya nhunuiɛ, ɔmo yare yare. Onyame nhyira onipa biara na ɔnyɛ ɔkɛseɛ sɛ wotie Lawson TV na wohwɛ meɛ. Nyame yɛ adom a mɛsan aba w'akwan so biem. Makyerɛw deɛ mede ba na mewie no a mede deɛ aka nyinaa bɛtoatoa so. Ɔsoro kɔ nhyira a ɔnhyira me ne wa mmienu na ɔnhyira Lawson TV management nyina da. Nyame yɛ ɔkɛseɛ. Meda ase. Yɛbɛsan hyia wɔ station kɛseɛ yi so. Bye bye.